mwene nyaga twakuhoya gwatata ĩ ũkoragwo wĩ mũciĩ bara iria ikoragwo na kũu rĩngi cia ndwari mũrũguo kũrara kĩrabu we mwenyewe gũkorwo wĩna mathĩna maya na maya ũgathiĩ kwetha ũteithio ũkerwo maya coka na mũciĩ na mũciĩ kwanyu nĩ kũhukire nĩkĩo tũtũnganaga haha gwata ngai ũyũ wĩ mũ wĩ mũciĩ tũranie ciũria icio nĩ kũrania tũrorania kĩgwotei ndai gwitũ rĩmwe wa maitũ ũrĩa mũkũrũ aciarĩire riko mwarĩ wa maitũ wa gatatũ nake nĩ aciarĩire riko agĩcoka akĩehera na mũrume akĩehera magĩtũtigĩra ciana kĩũria kĩũria kĩũria gĩakwa kĩrokĩra hagwa wa maitũ ũcio wa wa wa aratatũ rĩ ciana ciake tũngĩcianjĩrĩria atĩa ũhoro wĩgiĩ kũruta mbũri iria cia kũhata mĩrimũ thayå baitå arĩtwo nĩ mũrũgu wa kĩmari mũithe kahuna wa mbarĩ ya thũmbĩ kuma metumi ndigi magũrũ mũthuri wa rika rĩa maina manini marĩa matekagĩra ngotho atĩ mũciĩ ũcio wagĩa na mĩruru-rĩ airĩtu maraciarĩra mũciĩ nĩ tondũ kwĩna mbara kwĩna matirĩ mararandũrwo na maragerera kĩinĩ tondũ ũgeria kũmenya mũciĩ wĩna thĩna nĩ kũndũ airĩtu maraciarĩra riko gũciarĩra riko nĩ kwega tondũ nĩ gwakĩgĩa na ciana-ĩ no rĩrĩ mwana ũcio ũciarĩirwo riko nĩ etagwo atĩa na gĩkũyũ mwana wa mũhingũria githĩ tiguo na mwana wa mũhingũria rĩ gĩkũnjo rĩ kiugaga atĩrĩrĩ ndakanatonye ũthamaki-inĩ wa andũ a ngai nginya rũciaro rwake rwa ikũmi nĩwona ũcio nĩ mũisiraeli ũrandĩka ũguo no mũgĩkũyũ ndangĩandĩka ũndũ ta ũcio atĩ mwana wa mũhingũria ndakanone kĩ ũthamaki no onaga kwandĩka rĩ ũguo nĩguo kũrĩ

mũirĩtu kana maikanie na mwanake no nyina amũrerire arĩ wika akĩhũraga gĩthũri akiugaga atĩ niĩ nĩ niĩ baba na niĩ maitũ acio andũ matirĩkagia no mwaka mũciĩ wa weke atĩa ũharagane no mwaka ũharagane ona makĩgerera kanitha-inĩ tũrari ũhoro wa mĩruru atĩ ũngĩona mĩruru thĩinĩ wa mũciĩ tiga kuona ũcio ũra ũtiga kuona ũcio ũciarĩre riko

ũnyitĩrwo nĩ nĩ mwarunyũ kũu kwanyu ũciarĩre kuo kana ona ũhanyũkio thibitarĩ no nĩ kuo umu nĩyo mĩruru nĩ yaingĩra na mĩruru ĩyo rĩ ĩgakora ciana ciaku nĩwona nĩ tondũ kaingĩ andũ makiugaga atĩrĩrĩ eh, ũyũ rĩ ona agĩciarire thibitarĩ ũngĩciarĩra thibitarĩ ona kana harĩa ũkomborete nyũmba no ndũhingĩte

rĩgĩtharũrania ũyũ mũnini to kũhinya geretie kũruta mbũri ya mĩruru amĩrute mbere ya ũyũ mũkũrũ tondũ ũngĩagarara mĩruru no mũka gũkue mũndũ thĩinĩ wa mũciĩ wona na ndĩratua mata tondũ nĩ njĩri mũgwĩka guo tondũ nĩ gũgĩkũyũ nĩ gũthiaga kũhana o ta ũrĩa ũngĩthiĩ mwĩrĩtu ũthiĩ aracirio no nyina ndaracirio gũthiaga mũkamba hema ta ĩno Eh, andå gå yå thoni makamũrehera mbeca makamũrehera mbeca makainũka hwainĩ mũkambũra hema rũcinĩ kĩroko rũciũ rĩ mũkamba hema ĩngĩ ya ithe nake mũmũcokie kĩ na kũrĩa kwega tiguo mũkamwĩrĩra kũrĩa kwega na ũrakorirwo areherwo kĩ areherwo tuindo arĩ koguo gĩkũyũ rĩ ũhoro wa tuindo naguo nĩ kwenda ũrorwo mũno tondũ utonite na ruracio rwa gikuyu rukere rwa kure riu muthu juu andu makiuria atiri ni ronde cia mwere wako riu tikiuria uraria ni undu waki na ni riu na wina thiri riu hari muthuri njui uturaga arehagirwo ng'ombe gwake kana imo kag'ombe magakiri na ndikugire ni gakuire no nake ahonokete kiria kia iguru

ũkaigua atĩ tata arenda gũthiĩka igongona rĩrĩa kũraiyo tondũ mũrũwe nĩ arenda eh, gũthiĩ kũgura rĩngĩ nĩ kũrĩ kũmũciĩ ũthiaga wakora ũkerwo mũirĩtu ndangiuma gũkũ ũtamũgurarĩirie na tondũ rĩkĩrĩkagia rĩngĩ rĩ nona mũciari nĩ atindĩkwo thiageka igongona

gĩkũyũ-inĩ nĩ hinya mũno angĩkorwo kwanyu nĩ kũrĩ mbaara ya ũgo kana nĩ kũrĩ mbaara tuge ciana eh, tuge kwanyu rĩ amũrũ wa nyũkwa nĩ ici ĩtiguo tuge amũrũ wa nyũkwa nĩ ici no we wĩ mwega wĩ mũirĩtu nĩ ũreretwo wega na mũndũ nĩ marathiĩ wega kũrĩa ũhikara ũthiaga ũgakora ona kuo no mĩkora nona tondũ ndimenyaga nĩ nĩ kĩama kĩrĩkũ gĩthiaga na mbere no hĩndĩ ciothe eh, kaingĩ ndũrũme ĩheagwo ndũrũme ĩrĩa ĩngĩ nĩgetha ihakanage rũrua nona igakĩhakana rũrua igĩka atĩ nĩkĩo ũrakora atĩ kwanyu ũgũkora atĩ ũtigakuĩ na mbara ũgathiĩ ũkahiga kũndũ kũngĩ no warũgĩrĩria kwa mũthuri waku-rĩ mathĩna marĩa watigĩte kwanyu-rĩ matiganĩte na ka- na ici ũguo mũndũ nĩ ma- nĩ ta kĩ nĩ ta mahanaine nĩkĩ gĩtũmaga maũndũ macio mahane kĩgĩkũyũ-inĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ tũtige kũhinga maitho nĩ kũhinga maitho na maũndũ nĩ ũramona nĩ momaya na nĩkĩo mũgĩkũyũ tene mbere ya gũthiĩ kũhinga kũhinga na kũhikania no mwaka ũthiĩ kwa mũndũ mũũgĩ kĩoni athiĩ akugĩre kana nyũmba icio cierĩ no cinyitane

na atumia moke haha manyue njohi yao Eh? nĩgetha atumia makũrathimĩre mũirĩtu ũyũ wanyu athiĩ kũrĩa arathiĩ na kĩ na ndĩmi ithano na ndĩmi inya na kahĩ kara karamũhikia nako kagwĩrwo ngemi ciako cigana atumia nĩ ngemi mũigaga niĩ ndĩrĩa mona mwana agĩthiĩ rero na citingĩũka hatarĩ gacohi tondũ kũrĩ mũndũ ũka- ũkoragwo na ũhinga hĩndĩ ĩrĩa mũreka tũmaũndũ na nĩkĩo mohiki maya gũthiaga mũtwaraga kĩharo ĩkoragwo ĩrĩ kĩũtheri no mũhaka ũhiki ũcio ũga- ũkagĩa na kĩgũrũ O- ona mwende na mwendere tondũ ũhiki ũngĩta andũ ta aya no mũhaka hangĩũka mũrũki mende kana ndwende Eh? ũcoke ũheo kĩheo Eh? na nĩ- kĩheo gĩkĩ ũraheo rĩ nĩ kandere wekire matharaũ ĩkuohane tiga yekĩra kĩheo kĩu muoyo yuge ũrĩa wanjikirie ũguo mũciĩ ũrĩa wake ũnjiũtire ũguo anĩire

Nĩ mũtihani mũgetio ngirĩndi ũhiki kĩrĩinĩ ũthoni-inĩ. Ngirĩndi kĩtiria nĩ mita cigana? Mĩrongo ĩtano. Na we nĩ ũĩ ngirĩndi wega ĩyo nĩ ng'ombe. Watwara iria handũ ha ng'ombe na nĩ kũnyuo mũciĩ ũcio ũrotire. Mũhĩrĩga no mwaka ũheo kĩ? Kana ũkaigua gũkũ rĩ indo cia mũhĩrĩga rĩ tũrehere irĩ mbeca. Nĩ wona? mũhĩrĩga ũngĩaga kũrĩa eh, atĩ tũreherei mbeca andũ arĩa me harĩa thĩinĩ gatutu karĩa gathiagwo nĩ andũ eh, andũ ikũmi kana andũ atano magayane mbeca iria umenye mũciĩ ũcio waku nĩ wanĩirwo biũ na nĩho thiaga ũkona atĩrĩ mũtiraciara mũkarigwo nĩ kĩĩ kwanyu muciĩ gũtirĩ na ũiguithanio nĩwona Eh, ũkarigagwo kaĩ gwathire atĩa maitũ nĩ nĩagĩ tũciarire tũrĩ ingĩ tũrĩ ikũmi rĩ nĩkĩ ithuĩ mĩciĩ itũ ndĩragĩra ndacoke na kũrĩa o mũhĩrĩga wao nĩ warĩ nĩ wamũrathimire rũciaro rũu arathiĩ kũgĩa na koguo rĩ ahutagĩrio oro hau ũkũgĩa ciana no ndũgetĩĩra ciana icio ciaku koguo rĩ mĩruru eh, ĩhatwo ya mũirĩtu ũcio onakorwo ndarĩ ho ciana iria rĩ eh, angĩkorwo mũthuri ũrĩa wakuire nĩ agũrĩte nyina ciana nĩ cia mũciĩ ũrĩkũ nĩ cia mũciĩ ũrĩa no akorwo ndagũrĩte rĩ ciana icio nĩ kuoya mũkuoya cituithanie na ithe ũrĩa ũthiĩte kwa ngomi mũcoke mũciciare kũndũ kũrĩkũ ciana mũcirere ituĩke ciana cianyu ikana gĩacoka